Central Lairam Lawngtlai Dalai Ram Times men in nan kut kan in tlaih hna. Thawngni kuleli chiapa zarhninak thawngpang chimnak kan ngei lai ca adi dong tiang rak ngai cio dingin kan in sawm hna. Thawng chimtu malsawm tluang. LADC deputy chairman caah Pu H. Lalmuansang thim siin opposition lei nih House an chuah taak. Lai Autonomous District Council Emergency Session ni thumnak thonghni kuleli chia pa ni sha LADC session hall longtlai i tuahmi ah deputy chairman caah Pu H. Lalmuansang tuithum hnar bialtu MDC thim a si. Deputy chairman fehter lai ahhin ZPM member hna nih House an chuah taak. LADC ah Deputy Chairman Pu CL Lian Zual nih chia pa niriat ah dinhnak ca chairman sinah a chiah. Pu CL Lian Zual hi nai i member dang pariat he ZPM ah lutmi kha a si. Tu Congress le MNF i hrawm Cozah ah Deputy Chairman si peng cu thilrem ah a ruah lo caah a ngol hi a si. Chia pa nih khuazan lei suimilam pathum tiang Deputy Chairman cu duhmi min pek khawh a si i Chiapanisha Session ah Chairman Pu VL Hmuaka nih cuh tu dang um loin Deputy Chairman caah Pu H Lalmuansang thim a si tiah a thanh. Deputy Chairman fehter lai ahhin opposition lei AZPM member hna nih Deputy Chairman Thimnak tuah dingah thil felfai lo a um an ti caah House an chuahtak. Opposition leader Pu Ke Hre Kung nih thawkni kul i li Chiapanisha chawn ah ZPM office bazaar venglawng tlai ah media hna he tonnak ngei in Deputy Chairman thimnak ngei ding ahcun theihternak chuah le i thimnak caan kar nihnih tel ah hlat awk a si ti hi phung hman liomi a si i rianranh le Copcilh ngai in ca chuah zong opposition members hna nih hmuh dih hlan ah deputy chairman thimnak tuah a si cu LADC phung dir lio buar ah kan ruah caah House chuahtak mi kan si. Opposition hruaitu ka si bantuk in Chiapa Nikua zongah chairman sinah deputy chairman thimnak hi phungbuar loin kalpi ding nawlnak zong ka tuah. Asinain a hlawhcham tiah a chim. Aladisi sub-headquarters Bualpi, Revenue Officer le Bualpi NG Village Council President pathum le ṭuan hawitonnak an ngei. Thawhni kul li chiapa ni hleihnih chun suimilam hleihnih ah Pu Zir Lian Tluang Tinthe, Revenue Officer Aladisi sub-headquarters Bualpi NG nih Bualpi NG Village Council President pathum le an ṭuan hawi hna cu a office chamber ah rak ka leng u a ti hna i biaruahnak an ngei. Pu Zir Lian Tluang Tin Hthe nih cun a rak chuak khomi hna sinah khuatlang ṭhanchonak ding ca VC hna cu a lamkip in a si khawh chungin ṭuanpi a duh kong le timhcia a si kong a chim. An an duties le function an hngalh a herh ning VC hna sinah bia a riah hna. VC hna cu miphun sinah promote nak ah mino zaanglehnak Zaangcialnak lei promote le kan ram le khuatlang innkang meiṭek lakin venhimnak ah, ti hna humhak le khuatlang thianhlimnak ah a si khawh chung i zuam dingin bia a riah hna. Village Council members aa tel khomi hna sinah kan ram hruaitu hna hmaizah thiamnak langhter hi khuatlang dawhternak ca a biapi tuk. VC cu khuatlang ṭhanchonak kengtu an si kong le bualpi NG khuatlang ṭhanchonak ca party telh loin lungrual in lungthin thianghlim bu in rianṭuan khat dingin VC members hna cu a sawm hna. Cu hleiah District Council kalphung hna, state kalphung hna le khuatlang ṭhanchonak ding ca thil biapi taktak hna an ceih. Lawngtlai ah Lairam Rescue Center Main Building, Upa Singun Lian Cung le rawngbawltu KR Chingpui Building Minister Pi Lalrinpuii nih a on. Thawngnih kuleli chiapa ni hleihnih chun hnu ah Bill Rinpui Social Welfare Minister nih Lawngtlai ah Lairam Rescue Center main building cu khuallian in a on. Bill Rinpui nih cun Lairam Rescue Center main building cu rithaisii nih lemmi A duh le a herhmi nih taksa le thlarau sersiamnak caah hlawkpinak a si khawh nakhnga cah ka on tiah a chim. Cozah nih rithaisii doh hi biapi taktak ah a chiah. Pumpak le bu rithaisii dohmi cu cozah nih a dirpi hna. Rithaisii doh ning ah cozah nih state le district level ah Committee kip a dirh. Cu a si ko bu ah cozah caah a har ngai. NGO le Khrihfabu he ṭuankhat a biapi. Ṭuankhatnak ṭha ngei peng hna u sih tiah sawmnak zong a tuah. Myanmar ram lei in a rak rami kan unau hna nih rithaisii an karhter a poi ngaingai. Cu bantuk thil tei khawhnak ding in cozah hi bawm cio ding in Lairam mizapi kan sawm hna tiah sawmnak zong a chim. Rithaisi lakah thianhlim dingah chungkhar a biapi bik. Chungkhar in thawk usih. Innchungkhar ah nu lawng nih ṭuanvo a la kho lo. Pa bik he i bawmh a herh ngai tiah a chim. Lairam Rescue Center hi ti an har deuh caah a si khawh chung zuampi dingin bia a riah ta hna. Khuallian nih cun Social Welfare Department le Rithaisi nih lehmi zohkhenhnak ah ṭuan khat a hau tiah chim in Lairam Rescue Center cu ṭuan khat ding in a sawm hna. Mizoram ah rithaisi nih a lehmi hna zohkhenh in aa tharchuahmi hi miṭha ah an chuah ṭheu. Cu bantuk cun Lairam Rescue Center zong nih taksa le lungthin damnak he miza zohkhenh tu ah ruahchan nan si tiah saduhthahnak he a chim. Lairam Rescue Center Main Building onnak caan hmannak hi Rev. Dr. LH Lalpek Hlu AGS Service LEKBK nih a hruai. Rev. Lian Chung Home Superintendent Lairam Rescue Center nih lunglawmh bia chim in caan khar a si. Thawngnih kul li chiapani hleihnih ah onmi Lairam Rescue Center Main Building hi upasi Ngun Lian Cung le rungbawltu KR Chingpui Building ti a si. Tu dirhmun ah Lairam Rescue Centre ah hin superintendent pakhat le rianṭuantu dang pahra an um. Rithaisii nih a lemmi zohkhenhmi minung hleihnih an um lio a si. Lai Women Association kumpuan nih nauchuak Laimin sak tlaihchan dingin tinh. Thawngnih kul le li chia pa ni hleini ah Lai Women Association General Headquarters Lawngtlai kumpuan miphun ziaza humhak ti cu Electric Veng, Lawngtlai an office ah Lai Uk Women Association Advisor Pu CZ Than Lian nih a on. Pu CZ Than Lian nih cun miphun ziaza a humhak paoh miphun upatmi an si. Mah miphun zeirel lo a tungdirmi miphun an um bal lo. Nu cu innchungkhar zohkhenhtu bik an nan si. Innchungkhar in miphun ziaza humhaknak a si khawh chung in ṭan la ulaw theipar ṭha a um ko lai tiah a chim. Lai Women Association advisor nih cun Lai miphun holh, thuam, ziaza le laam hna hi a ngeitu Laifa nih kan sunhsak lo ahcun ahohmanh nih an kan sunhsak piak lai lo. Cucaah a ngeitu nih sunsaknak lei ah ṭan la chin hna usih tiah Lai Women Association member sinah sawmnak a tuah. Lai Women Association kum puan onnak caan hmannak hruaitu lai women association general headquarters president pi v lalrin kimi nih cun laiholh ṭhancho ter dingin innchungkhar ah a si khawh chungin hman a herh nu nih kan fale kan chawnh hna tikah laiholh hmangin chawn hna usih tiah a chim. Lai Women Association kumpuan miphun ziaza humhak nih a timhmi lakah Laiholh humhak, miphun laam, Laihla humhak le ṭhanchoter nau minsak zongah Lai miphun min putter tlaihchan dingin hmalak siseh ti hna hi a si. Lawngtlai Zipeng le Siwai le LWA MHEP, MUP tonnak ngei in

Pu Shimala Sivakopal Reddy nih cun Essential Commodities phur lirthei hna cu mizapi herhhai phurtu an si caah an kalnak ding hmun an phanh a biapi. Pumpak in Wai le min in tangka hal an um caah lirthei khammi an um theih a si kong chim in hi nih hin Wai le min a chiatter ca usih Wai le cu tangka hal hmang kawlhawlnak ah hmalakpi dingin a sawm hna. Mizoram nih diesel le petrol laknak bik a cam lei ah lam a minh caah lungduh in diesel le petrol hmuh a si lo. Tu dirhmun ah harnak zeihmanh um loin Lawngtlai district nih diesel le petrol a herh zat a um, tiah a chim. Pu Shimala Sivagopal Reddy nih cun Myanmar le Bangladesh rambuai ruangah Lawngtlai district ah ralzaam tampi an lut. Ramri rak lonhmi ralzaam an si caah a si khawh chungin bawmh an si. NGO hna zong nih a si khawh an i zuammi a theihpi hna kong a chim. Fimkaan tein hmalak a biapi. Lawngtlai district chung Lawngtlai district chung ralzaam um liomi ṭhawl dingin timhtuahnak ngeih a si lo. A dang tein ralzaam ca bawmhnak zeihmanh a um lo tiah a chim. Tu dirhmun ah Lawngtlai khuapi chungah Rakhine mi le sa an um ti ka ti. Ka theih caah Assam Rifles he i bawm in le ramri zong ṭha tein ven ding in hma lak cuahmah a si. Police patrolling zong i choklet in rian kalpi a si. NGO hna nawlnak bantukin security checkpost tam deuh ser ding cu thil biapi ngai a si caah nawlngeitu sang deuh sinah ka chuahpi lai i a herh ning in hmalak a si lai tiah a chim. Central Young Life Association lei nih Phung loin chawlehnak a um caah diesel le petrol phur tanker kham a si kong chim in mizapi caah harsatnak phan ding zeihmanh a um lo. Thilri phur, motor phung lo, thil phur an um le um lo zohfel a si tiah an chim. Siwai le cu zaanghlei cawi an si bantukin mizapi caah rianṭuan an si hleiah cozah thazaang a ṭhawnnak ding caah a si. Siwai le nih Ziping sinah Lawngtlai District mizapi nih diesel le petrol an ngeihnak ah stock monitor kong Rakhine mi le sa Lawngtlai District ah lutchuak ṭha tein chingchiah ding kong Lawngtlai khuapi chung hotel ngei nih valid ID demand dingin

Dr. Doris Lalrinawm i SGCCY le LWA MHEP le MUP aiawh hna an i tel. Zoro Palai nih chimmi harnak United Nations Organization ah an chim. UN Experts Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 17th session cu thawngnih kulili chiapa ni riat in ni hleihnih tiang Geneva, Switzerland khuapi ah tuah a si. Zoro zong UNO tang United Nations Permanent Forum for Indigenous Issues ah ah affiliated member kan si bantukin seson ah hin aa tel vemi kan si. Zoro Western Zone President Pu Lalnunfela Congthu, KH Vanlalruati Serchip le Lalruatpui Sira Zoro Consultant Switzerland hna cu Zoro aiawh in an i tel. tiah Zoro nih cathanh an chuah. Thawngnih Galilee chiapa ni hra ah Zoro cu biachimnak caan pek an si bantukin Pu Lalnunfela Cong Thu, Zoro Western Zone President nih thawngnih kul le thum no hawng thawk khan Manipur Chinmi buainak an ton kong chim in Chinmi hna cu an pi le pu chan in an rak umnak an ram cu tu ahcun an chuahtak, an inn le lo lawng si loin Pathian an thangṭhatnak biakinn tiang khanghpiak an si. An buainak hi daih lei a panh kho lo. Ramkulh harsa ngaimi Mizoram nih kan unau nunhimnak kawl in fingkip tlangkip cul hna cu lunglawm tein kan rak cohlan hna tiah a chim. Bangladesh le Myanmar lei Chinmi nih harnak an ton kongkau chim in Bangladesh Chittagong Hill Tracts buainak ruangah minung tampi cu Mizoram ah nunhimnak kawl in an rak ra. Cu lio ah India ralkap border security force nih Mizoram ah luhter an duh hna lo. An khirh tawn hna. Tuhi Chinmi tampi cu ramtang ah eidin ṭhiṭha ngei loin nunhimnak kawl in an vakvai tiah a chimchap. Lalnunfela Cawngthu Zoro palai nih cun Myanmar lei hi UNDRIP sainmi an si lio ah India nih cun free regime movement khar timh India le Myanmar ramri kulh a timh fawn. Chinmi hi Bangladesh, India, Myanmar ah um kan si. Zalong tein kan i tlawnkai khawhnak cu India nih hrawh a kan timhpiak. Ramri kulh le zalong in i tlawnkainak khar timhmi a hlawhtlin cun British colonial colonial. British colonial chan ah diklo tak in kan ram ṭhencheu tu hi India nih a tuah chap a si lai. Bangladesh, Myanmar, India ah Assam le Manipur ah kan um. Kan dirhmun a chia chin lengmang. Ram zong ram zong kan sung cuahmah. Cucaah ram kongkau le kan um ning hi kanmah tein lai kan rel khawh caan a phanh. A phanh ve lai kan i ruah chan. Mah tein lai kan i rel khawh nakhnga UNO dirpinak kan herh ngai ko. Dirkamh dingin UNO zong kan i ruahchan hna tiah a chim fawn. Zorro cu vawleicung hmunkip ah a ummi Chinmi i funtomnak i pumkhat in kan um khawh nakhnga hma latu a si. Pumkhat i kan um khawh nakhnga hma a lak peng lai tiah Zorro General Headquarters Aizawl nih thawnghnihkulili chiapan hlekhat ah ca thanh an chuah.

Sihuaile nih a tanglei bantukin MTP cu bialehnak an tuah hna. Thawngnih Galilee chiapanihlei khat ah MTP General Headquarters nih press release a tuahmi economic block tuah le Siaha district mizapi le Mizoram chung chawlet le pawcawmmi motor in pawcawmmi harsatnak fakpiin a chuahpi bantukin ramdang ramleng buainak ah i tel in ram mizapi harnak Central Wai le nan kan puhnak cu social media hmang in kan rak hmuh. Kan ram le miphun himnak, Myanmar ram kan thisen tlai unau himnak ca CY le nih a thiam tuk in hma a lak cuahmah lio ah belnang ne bantukin press release nan kan tuah hnawh hi kan tuan khatnak ah theipar tha lo a chuahpi khawh tiah kan ruah i a poi ngaingai. Myanmar ram buainak ruangah kan unau anmah le anmah i dohnak ruangah mizapi au thawng CY le nih a theih i a lung a ṭha lo ngai. Cun Chin State ah kan Chin hrinsor umnak khua cheukhat ah Argan Army, ULA, nih kan uk ULA nih an uk beh. A chung um Chin Hrinsor cungah tharum an chuah lio. Chin Hrinsor ṭa ai hram thawng. Central Wyle nih a hngalh i a zaangfah ngai hna. An tuarnak a dangdai nakhnga le kan unau uktimtu hna hram a phanh nakhnga hmanruah ah an hman ah kan ruahmi khamin Central Wayland i hma a lak cuahmah. Cun kan theih cio bantukin Myanmar ram ah thilri, a hleiin oil phurhchuah ruangah Mizoram chung um harsatnak kan ton ngaingai. Station tampi ah mizapi covo ding um loin permit a si tawn. Hi a si ruangah kan hmalaknak kip cozah cozah siannak tel lo chawlehnak dapchuahnak ah rithaisii le hriamthil dapchuahnak ah hriamthil sernak hmanrua dapchuahnak ah Filling station cheukhat nih phung loin direct in Myanmar ram ah kuat an timhmi ah khamhnak hma kan lak cuahmahmi hi cozah nawlngeitu zong nih an kan support ngaingai. Nihin tiang kan kiang ah um in an tha kan ṭhawnter. Myanmar ram ah phunglo chawlehnak khar kong ah a si khawh chung i zuam in hma kan lak lio ah kan unau Siaha district mizapi herhhai, essential commodities, oil etc. dang Block Aid, phun in voikhat hmanh Central Way le nih hma kan la lo. National Highway ti ti kan theihpiak u ti kan duh. Press release ah langhter a si bantukin Central Way le le MTP hi unau, ram le miphun thil ah le thil dang tampi ah rianṭuan khat unau khuasa bantukin khuasa kan si lioah i huatnak le i remlonak hoih in press release chuah hnawh i Chuahhnawh hi a puitling lomi a si. Hmailei ahcun unau i huatnak hoih in thil tuah hi um ti hlah seh. Cheukhat lakah thiam i chehnak hoih in press release kan i chuahhnawhnak kan i chuahhnawh maw hmalaknak kan ngeih ruangah unau sinak a chiat ahcun hram a thawk hmasatu thiam lo a si lai. Thil thei, thil theihfian lo le theihpalh ruangah Hi kongkau ah kan unau i theihthiam lonak a um i a rianrannak in daihter ding a ṭha ah kan ruah. Cucaah unau kan si bantukin hi kongkau le thil dang zong i ceih in cabuai cungah ṭhu dingin Central YLA nih kan in sawm hna i kan in nawl fawn hna. Nan i relrem ni caan hmasa bik ah a caan le a hmun rak tim. rak timhlamh dingin kan in nawl fawn hna, tiah Central YLA nih Thawngnih kul le li Chiapani hleini ah MTP cu lehnak an tuah hna. Atutan kan thawng chimnak cu hi vial hi a si rih i a zohtu le a ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.